online em bêjin em îro em ê bernama kê li dar bixin ez bawerim em îro zêde dirêj nekin hew em ê du sê tişta bidin ber xwe li ser navê saziya em ê mafya xaftinê bidin hevala û yên dinê çend kesê dinê jî bixwazin li ser giringiya roja zimanê zikmakî cejna zimanê kurdî Baxfin jî em ê çend hevala ri wan godar bikin. Mamoste Kamran em ê ji wî dest pê bikin û paşê ez bawerim em ê mamoste Mîrhem mamoste Mîrhem mamoste bise deqakê ez ê dengê te vekim. Mamoste Mîrhem dengê te girtiye ez ê dengê te vekim. Şikerima xwe li veke Tamam. Ez ewlê dengê em ê mafê axaftinê bidin mamoste Kamuran. Ez ne ji bo mafê axaftinê ji bo pirsek me hebû ji bo program. Kerem ki. Na di di civîna derbasbûyî di biryar wa bû ku hevalek me bor bi navê Ronî bû yan baş di bîra min nema gerek li ser hawarê tezek wî hebû ew tez hine ew çawa bû? Erê hevala ronahî önen ji ber ku bernamê wê hebû nikarî bi tevlê bivin. Em ê îro bi xwe xwe bi rêve bivin. Erê hevala ronahî nikarî bû tevlê bivin ji ber wî. Wek miserî digo em ê dîsa mafê axaftinê

beşervanê hêja û birûmet hûn hemû we silav dikim we teva silav dikim ji dilû can silav liyên got ev roj diyarî mekirî silav li cangoriyê vê mihê ji leyla qasim heta şîrîn alemholî ji ferhat û lehengê şeva çaran heta şêrzad kemergeran û hozan mizgîn Silav li hemû cangoriyê Kurd û Kurdistanê dikim. Bi vê minasebetê hevano dikarim bêjim go cejin xwe bi xwe nabine cejin. Her cejnek bi kedekê, bi tabekê, bi xwehdanekê, bi eziyetekê dibê. Ji bo wê nas berî dixwazim bi çar xwa dirêj nakim mamosta pêşî jî got hemû belkî wî pênc deqa wexta lê pênc jî naçiniyê min dixwazim bi tiştekî celadet bedirxan dest pê bikim ji bo go ev roj rojek bêhtir werê fêhmkirina celadet bedirxan tiştekî wiha dibêje dibê hawar zanîna zanîn xwenasiya Xwenasî jî ji me re rêya felat û xelasiyê vedike. Her kesê ku xwe nas dike, dikarê xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Lewma ku ziman şertê heyînê yê pêêşiya. Zimanê me jî wextê em lê meyze bikin ji bo me hemû ev gotin her peyveke wê bi giraniya bi giraniya zêr û aquta li ba me giran e. Ji bo ku ji dîroka kevin û heta weke vêga gelek kedgarê vî zimanî eziyet dîtin, tab dîtin û gihandine roja me. Roja me de jî em çiqa hewl bidin û em karibin vî zimanî pêş bixin em ê wil qaseyê bi ser bilindî yan ser bilindiyê kelpayê xwe bêrin. Yanî ji Baba Tahirê Uryan, Elî Herîrî, Malay Cizerî, Feqiyê Tayra, Ehmedê Xanê yanî bi hijmarê nayê hijmartin ku ket dan ji bona ev ziman nemrê û bibe zimanekî hevgirtî, zimanekî giştî, zimanekî têgihiştinê. Û ev ziman divê em tiştekî dîtir jî celadet bêne bîra xwe ku celadet dibêje zimanê min çermê min e. Zimanê xelkê kirasê min e. Ez karim kirasekî biguharim. Lê ez nikarim çermê xwe biguharim. Divê bi vê minasebeta girîngiya wê hemû guhûn, hemû jî dizanin Kongra Netewîya Kurdistanê di du hezar û şeş de pazdehê gulanê weke cejna zimanê kurdî qebûl kir û beyan kir. Ê mem weke Enstîtuya Kurdî Stockholmê hevalê bûrtî û hevalê heta niha tê da. Keda hemû hevala heye û gelek ji ba hevalê ma got ked dane vê enstîtuyê û gihandine îro hin ji wana gihana rêya pakwariyê û hin jî hê di nav ma de ne û hin jî çûne ser dilovaniya xwe. Keda hemûa heye yanî di vî re vî awayî de ez li vê dê di hizûra we hemûa de spasiya xwe ji wa hevalê me ku ev enstîtût ava kirin û gihandine vê rojê yê ku kedayê hemûa re jî spas dikim. Ême me wek Enstîtuya Kurdî her sal salon digirtin, semîner me didan, konferans me dikir, Carna jî li derva şahî û govend û xweşî me bi biyaniya jê cejna xwe dida qebûl kirin. Lê mixabin îsal vê nexweşiyê werkir ku em bi rengekî weha li vê derê bikin. Û di vê de jî ev jî serbilindî dike ku niha em ji gelek beşê dinyayê welatê xwe û ji gelek derê dîtir jî em pev re ne û me hevnas dikin. Bi vî rengî hevalno yanî Miletê ku cejna xwe neafirênin, cejnê xwe neafirênin, mecbûr in cejnê hene dîtir. Dixwazin ev ê dîtir dijminê we bin, dixwazin dostê we bin, cîranê we bin yan dûrî we bin. Wê cejn ne dîtir ji xwe re çê bikin û biafirênin. Di çi dilxweşiyê ji wî mirovî re yan ji wî netewî re, ji wan mirovan re ku karin cejnê xwe biafirênin, li cejnê xwe xwedî derkevin û ba cejnê xwe di nav gel de bikine cejnê netewî û pêş bêxin. Di vir de cejna zimanê kurdî ji bo me gelekî pîroz e, ji bo ku zimanê me hebûna me ye û hebûna me jî weke ku em hemû jî zanîn divê em berxwedanê bidin, berxwedanê dibe. Hele hele heke ku em li beşê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê meyzêkin beşê mezin e we hastiyê pişta Kurdistaniya awa em li vê cejnê divê gelekî dilsozî xwedî derkevin û vî zimanî gelek gelekî pêş bêxin. Spas ji bo guhdarkirina we hemwa careke îtir cejna we hemwa û cejna gelê Kurdistanê di serî de cejna yê ku ev cejn diyarî me kirin. Pîroz dikim û spasiya xwe ji hemû keddarê vî zimanî re pêşkêş dikim. Spas mamosta. Em spas dikin mamosta ji war re. Yani piştî wê em kî baxfe ez dixwazim mamosta Mîrhem mamosta min dengê te vekir mamosta Mîrhem. Tamam baş e. Tamam. Mamosta Mîrhem hevalê nas nakin ez dixwazim bidim nasîn demek dirêj li Enstîya Almanya.

got damezrandiya. Wek ji wan kesê gotê de kara pêşî kiriye û ke dawî jiya me gişa bêhtire jî. Mamosta Mîrhem ne tenê li Enstîtuya Almanya li Enstîtuya Stockholmê damezrênê wê ya û ke dawî gelek a. Di hemû warêk vî zimanî û vê tevgêrê de kedeke wî ye bêhempa heye. Spas dikim ji te agahiyê te û mamosta Mîrhem jî re. Mamoste kerem bike. Spas, spas ji bo hevala û ji bo geş hevalên beşdar. Niha êmê bi rastî ez hinekî tenî li gora li gora biryara me, biryara cihîna derbasbûyî de hinekî wilo ez li ser hin tiştan fikirî bûm. Dengên çawa yî baş tê. Ewla hasîb deng çawa ye? Mamoste dengê te gelek baş e. Tamam. Baş. Zelal. Tamam. Îca e, tamam e, ew çaxî e, e, ev e, wextê em ê bi hev re bin wê li ser ziman pirsgirêk li derdora ziman û cejna zimanê kurdî bê. Hevalê Kamuran ji xwe hin tiştên esasî û bingehîn behs kirin, destnîşan kirin, hejmartin.

du sê fikiran bi du sê gotina li ser li ser hewarê cîyo rola hewarê û hinekî jî Celadet Bedirxan girêdayê hewarê pêşkêşî hewara bikir. Na pir kes ji bo hewarê gelek tiştan dibêjin. Salê dawî hejmara lêkolî, meqale û reportajên li ser hewalê hewarê, cîh û wezn û giraniya wê, li ser rola Celadet Bedirxan û belkî hejmarek kovarê din weke wek ronahî, stêrk û her wekî din zahf in. Salê dawî mexetirkî Can Malperê binerim û heqeq hinek agahdarî dibîne. Niha hinek tedî dibêjin nûbûneke, hin behsa sentezekî dikin, hin manîfestoyek dibêjin. Hinek dibên şiklek Rönesans. Baweriya me ev giş jî rast e. ev hemû jî ji bo hewarê û ji bo cî giranî û rola hewarê ku mirov ji gelek alîya dikarê bigirê dest li ser bisekinê kûr bibê di cihê xwe de ne. Belê ev ev ev ji rengdêr bi navkirinên wek sentez û manîfesto û ev jin rönesans û her wekî din Ji bo hewarê ne tenê di cihê xwe de ne, ji ber wê jî di cihê xwe de ne ku nequte ji doh hewar. Nûbûneke xwediyê rehên xwe ye. Li ser rehên xwe, li ser derbasbûna xwe ava dibe. Yanî ji aliyekî dî eger mirov bigire ji arşîv û xezneya dîrokî, siyasî, civakî û medyayî bi xwedî dibe û xurtiya hewarê û dahênerê wê jî bi baweriya min ji vir tê û ya ku hê jî piştî ew qal sal in xîtabî me dike, bala me dikişîne û Heta îro jî hê me ew derbas nekiriye, ev aliyê Hawarê ye, ev xîtabeta wê ye ji bo me ku wê piştî me jî ev xîtabet wê dewam bike. Wekî din du sê tişta jî ji bo sekna Hawarê dixwazim bêjim û hinekî bên bi îro bi girê bidim. Yanî hevalên beşdar dizanin ku Hawar ji ber hejmarek sebeb rawestiya ew sekinî. Yek ji vana yanî mirov karê bêje ku hewa yani zêde wilo, zêde ji sedî sed bi îrade û daxwaza dahênerê hewarê Celadet Bedirxan re newestiya, nesekinî. Eger mirov em bêjin sala hezar neh sed û çil û sisiyan ku hewar rawestiya û sekinî piştî hejmara pêncî û hefta bi hejmarên destpêkê re muqayese bike, mirov dibîne ku ji bo ku hewa dewam bike û bi tenê li pêncî û heft hejmaran raneweste û nesekine, îmkan pir zêdetir bûn. Şertûmend Gelek baştir bûn bi kêmanî ji awira kadroyan, ji awira nivîskaran, ji awira em bêjin belkî xwendevanan, yanî cografya xwendevanan jî baştir bû, hejmara nivîskaran jî gelekî zêdetir bû. Yanî di destpêkê de, di destpêkê de Celadet Zahmetî gelek mezin dîtin. Bi gotinên Îbrahîm Seydo Aydogan ku yek ji wan kesan e ku lêkolîne gelek hêja bi ser û ber li ser li ser hawar û celadet berxan kiriye ha gotinek ew hat bi ez dikarim ev jî hêdî ew gotina got wextê xwe di nizanim ji bo Gogol tê gotin ku te nivîskarê Rûsî heq ji bin altoyê Gogol û wan derketine. Belkî vê peyvê ji wir qerz dikê û digire Îbrahîm Seydo Aydogan dibêje Celadet Bedirxan jî Kurd e. Kurd e nivîskariyê li hejmarek kes kir ke ew xwe ne nivîskar bû û bi dehan nivîskar derxistin. Ew alî pir girîng e ku gelek li Ranirise nesekine. Duh ji yek dijîn wek ku me behsa dest pê ma xilasek û kar anîne. Em bêjin kol. Navê kol ku bikar anîn bi awe bi şêweyekî ewqas zêde ne belkî ku li ken dere û li ken ciha tê dîtin. Li gelek deverê din jî dema ku xebat îllegal bê di bin erdê de bê nehînî de bê navên kol, naxlas û bernav û her wekî din bikar tên anîn. Lê ya celadet ne ji ber îllegalîtê û fîlan ji ber ku ew xwedîtiya wê li kovarê xebata wê aşkera û vekirî ye. Ji ber wê ye ku bi hejmarek nav, belkî di ser sîh navî re ku hê jî heta îro tam nehatî fêmkirin û naskirin, di ser sîh navî nivîsî, bi navê corecor nivîsî. Heta ku hatî wî cî û awan. Heger em vegerin ser sebebê girtinê yekî tedî ew bû me got ne bi îradeya xwe û bi dilê xwe bi xelkê xwe rawestan duhem jî zexta kemalîzmê bû têkiliyên kemalîzmê û rejîmê kemalîstî bi hikûmeta Fransa re û hewlên wa, xebatên wa ji bo ku hawar dernekeve em bê nazanin ku ji bo riya teze jî têkirin û ji bo her weşan û kovarek û her tiştekî ku bi navê Kurda dibû û hinekî hinekî dibû faktorekî hişyarî organîzebûyî hişmendiya Kurda dewleta Tirk û tîjî em aliyê dinyayê bi midaxelet kir wek birêz Mehmûd Osman carekê got û heger li Merîxê jî li li li stêr kekî ji van stêrên li ezmê jî tiştek bi dest Kurdan bike wê li Tirkiye midaxele bike. Xalek din jî ew bû ku Celadet dema ku kovar derxist bi şertê ku xwe ji siyasetê dûr bigire. kovar derxist lê ji bo kesekî wek Celadet ku bi xwe jî nav siyasetê dihat û giş şoreşên Kurdistanê tahrîb dikirin û heta di nav ya Araratê bi xwe de bû dema dema şoreşa Ararat şikest derbasî Îranê bû ew tevî bi serê xwe şaxe kir û paşê îcar Îran wî teslîmî Îngilîzan kir Îngilîz wî teslîmî Fransiya dike. Ew hebû ku nikarîbû xwe bi temamî ji siyasetê dûr bixe. Diçû û dihat. Gelek caran jî Şamê derket û tedî di bin çavdêriyek gelek xurt de bû. Ew bi xwe jî derketina wî bû faktorek ji bo ku kovard bê girtin. û ev Nûredîn Zaza xwe jî Nûredîn Zaza jî behs dike ku sebeba sebeba ku hawar rawestiya û sekinî dûr xwe dûr negirtina ji siyasetê bû û hawar pêncî û heft hejmar derketin me got lê yanî behsa yazdeh salan dibe feqet di van yazdeh salan de berdewam derneket. Ji ber pirsgirêkek berdewamiyê ji heyî ku pirsgirêka xebata siyasî, civakî heta şerê çekdarî û gelek şax û perên din yên rastî û realîte ya civaka kurdê heta yanî ji hejmara hejda û pênc rawestiya demekê yanî sala sî û pênc demekê rawestiya û pişt li Candê dest pê kir heta heta hezar neh sed û çil û sisiya. Weke encam girêdayî vî beşê dixwazim wê bêjim ku xebat û xizmet her xebat û xizmeta çi siyasî çi jî Her wekî di şaxekî ji şaxên jiyanê civakî, siyasî, medyayî, rewşenbîrî û fikrî û her wekî tib eleqte bike, serbixwebûna wê pir girîng e. Yanî dev heta ku xebatek di bin desthilatdariya dewletên dagirker de be, heta ku alîkariya xwe ji derekê ji ciyekî bibîne, heta bi ew şêweyekî xwe ne bi îmkanê xwe ne bi îmkanê endam û gel û xelk û xelkê welatê xwe îş û kar û xebata xwe bike çerxa xwe bigerînê ew tim û tim jiyan û çarenûsa wê ne ewle yê û tim di talûkê de yê. Ez bi sê gotinê dibêjim lê temam bi du paş dêm ser ziman ku em em vê bi taybetî em ev kesek ku li Ewropan in û bi taybetî jî li Swêd in em vê hinekî ji rewşa ji rewşa weşan weşangerî û medya medya kurdî li Swêdê gelek baş û rehet dikarin bibînin. Yanî her kes dizane ku tevî zemanekî behsa Swêdê dibû heta behsa ekolê Swêdê dibû ku li Swêd li Swêd jî tevî şertê wê hebû ji ber ku çar partiyên Kurdistan Selçûk Dûr cêbiya bû kom bibû di nav sazayî û sazî û avahî û federasyonê li ji çar parçeya te Kurd dihatin ba hevdu tu bivê nevê bixwazê nexwazê zimanê Kurdî dihat xwestin û zimanê Kurdî civîn konferans her tişt bi zimanê Kurdî dibû zimanê Kurdî bi pêş ket û demekê jî Swêd di vî alî di mesela derxistina kovara di kitêba dû her wekî din gelekî derket pêş bi taybetî heta salê du hezarî belkî heta hezar û bêjin nasib not û pêncah qisme bi dercakî Ema ev piraniya van piraniya van kovara bi alîkariya Swêd derk kir. Yani belkî carekî ev pêwîst hewcede hebe programekî bi taybetî li ser vê çê bikin yan jî tiştekî lêkolîneke li ser vî alî bikin. Mesela Kurdistan Press ku bi baweriya me yek ji baştirîn yek ji baştirîn weşan bûn ku salê heştê ye qasî bîra min nayê heştê û hevdeh te û çend sal ji notî jî derbas kirin yek ji weşanê herî bi kalîte ji ewra rojnamevanî serketî mîz mîzanpaş reng meqale naverok çax gelekî hêja bû Ew bi xwe jî ji destpêka heta dawî bi alîkariya herê Swêd derdike. Roja ew alîkarî ket gel jê, bû bi pirsgirêk, bû problem. Heta careke derbasî medya jî bû di nav Mahmûd Baksî û rehma xwe dê lê bê Orhan Kotan ku xwe nivîskarekî xurt bû, rojnamevanekî gelekî şareza û xurt bû, pirsgirêkek li ser mesela vê alîkariyê ji alîkariya ku ji sî da sî da heye rêxistin e, saziyek alîkariya em bijin welatê cîhan re sê hevîn dike, problem li ser wê ne çêbû. Ya duhem mesela armanc, ez dikarim yek we yek û behsa GIŞ a bikim. Lê çendekê xwe ya mesela arman jî demek dûr û dirêj derket. Xizmetek gelek baş jî kir. Ji zimanê kurdî re, ji dîroka kurdî re, ji edebiyata kurdî re û her wekî dir re. Ew bi xwe jî yanî Murad Ciwan ku demekê ew dersim berpirsiyariya wê dikir li çend ciha behsa wê dike ku piştî alîkariya Swêd hat rawestandin îmkana berdewamkirina kovarê jî êdî ket gelcê û Ewana. Wekî tir yanî weşanê salên heftê ji dawiya ji dawiya heftê berî heştê çend sala heta salên dawî jî ana kêm bûne. Hejmara kovar weşana ji deke pir kêm bûne ama bêj nemane hinekî bûne malper hemû bi alîkariya Swêd derdikevin. Li vir kitêbxaneyeke ye kitêbxana Alvîkê kitêbxaneyek pir hêja ye. Li gora agahdariyên dawî ku min ji berpirsyarê wê birêz Newzad Hirûrî gir duwazdeh hezar kitêb bi kurdî li ser kurda yan jî bi zimanên din li ser kurda heye û li dora hezar rojname û kovar jî li vir heye kom bûye ku cihekî pir pir hêja ye û demekê jî mamoste

bo sebeb ji bo ev kitêbxane çêbê yanî ji du hezar û heft û heta berî na bi demekê alî bi alîkariya Swêd yanî hem kitêbe got dikirîn bi alîkariya Swêd hat kirî kesê li wir kar dikirin bi alîkariya Swêd wê ne kar dikirin û timamê em bêjin xizmet û masref û civîn û ewa hemil Swêd demek dûr û dirêj kir ez barim berî bi di sê sala Swêd hat ciyekî guheyra alîkariya me bersî îca qismekî em ê cardî hinek ji alîkariya ku heta niha me sed û sed dikin em ê cardî qismekî bikin lê hûn bi xwe jî hinekî alîkariya xwe bikin. Malesef ew qas rewşenbîrên me û nivîskarên me û ew kesên tê di nav ka xwe dibirin û pir ji xwe razîn in ewana di nav xwe de nikarîbûn nikarîbûn bê kitêbxanê fînanse bikin û rewşa kitêbxane jî anha ewhayî ji xwe pîr bûyî, çilo pîr bûyî, yanî li aliyê ke xizmeta mezin belkî yek ji meztirîn kitêbxanên kurdî bigrin, li aliyê din jî êdî nema karê kitêbê nû bike, nema karê em ji rojnameyê nû derkevin bikirê û bînê û teqî bike û eware. Ha îca em, ez ji vir diqedin tevgera rizgarê xwe jî dema ku mirov nêdine rê, ji ber ku xwe bi xwe xwe fînanse dike. Ji ber vê na bala xwe bidilê di nav şertê helî dijwar de li welatekî wek Tirkiye ku berdewam berdewam tedê daqoqê vê dewletê li ser serê medya me yî, nivîskarê me yî, rojnamevanê me û îro jî di ser sed kesî li di van zîndanê Tirkiye di girtî yî di hepsa di zîndanan de yî û di nav agir û barûdê de rojnamevanên me ku cihê pesneyê, cihê spasê kar û xebata xwe dikin alî welat tê bîra min em ji vir payiza not û yekê ji bo rojnameya welat em derxin em çûn Stenbolê. Yanî wê wextê xwedê girabî ji ber ku yanî wilo dihat qebûlkirin ku piçekî kurdiya me baş e. Yanî texmîn bikin di not û yekê de em not û yekê çokîşî di sê re hazirî me di bîst û du wê sibatê de hezar û neh sed û nod û du rojnameyê welat me derxist. Pişt re şeş heft meha em man li xebat pêş ket îro bi sedan bi hezaran heval derketin ku karin dersê bidin me. Dersa ziman jî, dersa rojnamegerî jî her tiştî jî bidin me. rojname welat sekinî welatê me derket. Welatê me derket azadiya welat derket. Û awa yanî ji aliyê dî jî tu rê binerê ûlke û yenî ûlke û gunde û nizam heta îro jî belkî zincîrek zincîrek ji xelekên rojnameyê me û medya tevgera rizgarî xwazin û derdora tevgera rizgarî xwazin kom dibin dewletê kir nekir nikarîbû bisekinî. Yani kadroyê wê hebûn, fedayiyê wê hebûn, kesê ku hazir û amade bû ji her rîskê û ji her piştgirî û problemê rê xwe bidin ber ber hêz bikin hebû. Televîzyona me girtin zanin. Me demekir wir jî karin. Me dû medya û rojtê wê û stêrtê wê heta îro. Heta îro jî nikarîbûn rawestînin rê lê bigirin. Îca ez barim ev tenekî me pêwis dît ji ber ku Mûlot zanîbû ku wê wê beşê esasî serekî û bingehî li ser hevalê bê min çend tişt gotin. Îca beşê ziman êdî dixwazin ez pişt nekî ser beşê ziman bêjim heqê hevala xwar min gelekî xwar wexta heval pêwis bînin ez dikarim li ser ziman jî çend tiştan bêjim. Mamoste spas dikim. Gelek agahiyên baş bûn. Maliya va spas dikim. Hevalekî di yanî ger pirs hebin em dikarin ji bo mamoste Mîlhem ya jî mamoste Kamuran pirsa jî bigirin. An hevalek hebe bixwaze lê zêde bike an li ser mijarê biaxife em dikarin mafê axaftinê bidin wan. Ez bawerim. Dixwazim mamosta Hesî silav. Ser çava kerem ki. Çavê te neşe. Ez dixwazim bi rastî ji ber ku piçekê ez dereng jî hatim. Ez e, serê wê na negihamê de. Mamosta Kamuran çi got ez negihamê bes mamosta Mîrham tiştê gelekî bedew û xweş gotin. Lê nizanim civîn wê bi çawayê e, wê ev e, hevdîtin çawayî bimeşê ez serî de ji ber negihamê de niha mamosta Mîrhem li ser mesela pêvajoya hewarê û hetan ha bi rastî gelekî bawayekî pedagogîsk û xweşikanî zima pêwîst nake ser vê nayek dubara biaxive tabî eger heval nedî lê zêde bikin yan kêm bikin ew tiştekî diya. lê em ji niha û şûnde dikarin çi bikin yanî weke gelê Kurd weke însanê Kurd weke kesê ku xwe dibînê weke nivîskar û mamoste û zimanzan bi taybet ser mijara zimanê Kurd Kurdî ez biharim li ser wêna gerek mirov gelekî hûr û kûr tev bigerê yanî rasta gelek bedel hatine dayîn ji hewarê û hetanha gelek rojname û gelek kovar û gelek nivîs û dergahê vana hatine kilîdkirin û rêvebir û rêvebirê vana hatine girtin û zîndanîkirin lê niha em rastiyekê jî bizanibin yanî em li Ewropa ne li Ewropa jî nifşê me nê li Ewropa zaroyê me û zaroyê zaroyê me ev zimanê şêrîn û ev zimanê xweşik û ev zimanê me bo em pê Yani hebûna me li ser wê ye mesela di hewarê de ziman ji bo ziman û milet bêjê ziman şerta heyînê a pêşin e yani ya pêşî eger em vî e, zimanî û vî şertî em ji bîr bikin e, tê watê ku yani weke millet em ê têk herin bi taybet li bakur ez ser bakur bêjim e, dema ku mirov bi kêre de axivê ew aşiq Tiya ew maşoxtiya zimanê Tirkî heye. Ev ê çawa were şikandin. Bi taybet li ser vê ez xwazim ku hinek heval li ser vêna hûr bibin, li ser vêna nîqaşekê bikin. Wekî dî yanî heger em her tim li tenê li şîrova û tenê li gotina bigerin gelekî xweş em dikarin tişta derxin. Lê bi rastî gerek e ji niha pêv der li ser zimanê Kurdî çi werê kirin ji bo nî bo ev ziman newêjibîrkirin. Ez nizanim belkî mijara we di vir de heye ji mijar û ez nîv saetê dikarim pey nîv saetê de nêzîkî nîv saet çil deqa ez mecbûr im herim. Lê ew ji dilê min hat min xwest ez wêna jor bêjim û silav li we hemû çikan mala we hemû ka ava. Gelek spas dikim Maliyê ava. yanî em dikanin kesek bixwazin dikanin bersivê bide ama ji bo tiştekî da ez bêjim dîsa heval bixwazin ez ê mafeya xaftinê bidim wan mamoste mîrhem got her dema hawarê de ekolek wan hebû yanî gava kowarek ya jîn weşanxanek tê avakirin ekola wan çêdibe ekola wan çêdibi bi azadiya welat yanî bi weşandina rojnameya rojane ekola piştî nodî piştî nodî em dikanin bêjin ekola azadiya welat e belî wê ekola rewşenê belî wê ekola hawarê yê niha yanî vaderna jî dikanin ekola Swêdê mamoste Mîrhem dîsa gotibû yanî her cîkê ekolek wan heyî Lazim êdî vaya kolana hemû standartekî yanî alfabê de standart û di rêzimanê de standart ya dinê mamoste Ednan ji bo yanî ka em ê çer bikin yanî êdî slogana derkevin em çi tiştekî bi obje yanî em ê çi dikanî bin bikin kê em vê asîmîlasyona li ser gel em xelas bikin. Yanî bi rastî fikrek min heye û hinkî hewldanê min jî hene em dixwazin dibistaneke online vekin. Yanî ji ber ku kurdek va em dibînin li bajarekî Swêdê yê, kurdek li Meksîkayê yê, zarokên wan jî li wê derê yê û yek nizanim li dawiya Japonyayê yê. Ger dibistaneke dijîtal yeka dijital em dikanî bi vekin hinek hewldana me heye em ê yanî vê çikê yên diasporayê em bêjin kurdên hatinin miştexkirin hatinin surgunkirin ya jî mecbûr neçar manin an hal dewletan yanî em êdî nikar kesek vegerin û yanî heb jî derfet hebin jî êdî zarok cî dibin em nikarin vegerin lazim e yanî ji bo yên diasporayê dibistanek dijital yanî hemû heval mere dikanin ser wê xebatê bimeşînin. Dibistanek dijital yên dinê dibistanên fermî hetayî ku yanî çikek dewletbûnê tune bi di Kurda de an konfederasyon an federasyon an xweserî an azadî an serxwebûn yanî hetayî tune bi di nav dewletên ku dewletê me dagir kirine wê destûrê nadin mixabin. wê destûrê nadin. Yani ewel li Bakurê Kurdistanê saziyek me ya komelek hebû li komele çav ne beriyê dikirin. Deh cara hatim ser me digirtin. Komele girtin. Mamosteyên xwendekarê ku li wê derê ders dan wan fîş kirin ceza dan wan. Yani yani dibistan lüya ya me nikerî komela de ders bida. Yani biya me pêşniyara me em hemû hevalên ku diasporayê ne yên yanî bawer im hemû hevalên vê derê jî li ser ziman dixebitin û kijan welatî bi em dibistaneke dijital ya dijital em li ser bixebitin ew ê çêtir bi û hevalekî bixwaze biaxife em dikanin mafê axaftinê bidin wan ji Amedê kesek naaxifî ji Amedê mamosta Ehmed Kanê xwe veşartiye Zan dengê min darê naxê. Dengê te tê min dengê. Ha, mamoste kerem ke. Ahmedê me çavê min te birî. Min efû bike ji ber ku ronayî pêşniyaza me ew ra ew nekir ez me kar derketim qarşî we. Ha, na kamera xwe vekene tu kamera xwe veke ha. Na dengê min bes e. Serçavdar. Ez belki tedî jana meriv ve dibe fedîkar de destê xwe deser. Min jî destê xwe deser Amerê min got ye. Nana tişkî nabe. Hevano îro ez xwazim viya bu ara par ve bikim. We jî xwe temaşe kiriye. Tora çand û zimanê Kurdî îro çend saeta weşanê wek tego yanî online xebatê pir xweş meriv kare bike. Bi taybetî jî Keça Celadet, Mîr Celadet, Sînem Xan û em bijin keça mala Cemîl Paşa bi hev ra li ew ê li ser ku televizyonê gelek sohbetekî xweş kirin. Di dawiyê de Hema lê bibur keça wî kîjan a ji Brüksel hatibû ji ku hatibû? Na na ferda ferd ewa hewlêrê bû li hewlêrê. Tamam yek ji li Brüksel dimîne li Enstîtuya Brükselê demekê kar dikir. Lê ema qîza tedî tamam tamam kerem dewam bik. Belê belê ew her du bi hevra yanê ez xwazim ya bibêjim Dîmenekî gelek neteweperwerî çêkirin li ber ala ku xwîbûnê xwîbûnê beriya yanî hemû ew ê ala Kurdistanê ku di Komara Kurdistanê li mihabatê jî hat ew kirinê li ber wê alê û bi qandê nîv saetî herdiya tu dizanê yanî deselatdariya Kurdaya demê mîre mîran da mîrê botan herî dawî li ser desthilatê bû û mîr celadet dewama wî ku îro em wê rojê pîroz dikin keça wî axifî em gerek pê hestiyar bûn û birastî jî hevalê li ser tora çand û zimanê Kurdî xizmetekî baş kirin û ez niha pê hesiyam ku mamoste hesîb dibê hêvî heye ku pêş de ji bona qene be jî ji nifşê me yê ku li penaberin ji zarokê wan ra em bêjin dibistaneke online ê pir baş bibe ew fikrekî xweş e û ez karim min xwest ez wê hestê xwe bi we re parve bikim ji Amedê min godariya wan kir her dû malbatê mala Cemîl Paşa û Mîr Mîrê Botan bi hev re li ser yekîtiya Kurda li ser mesela Sînemxanê ew ka gotina diya xwe go Rewşen Xanim gotiye yekîtiya Kurda bînin pêk bînin ez ê Kurdîstana gewre bexşê we bikim yanî ev wisa hestê xweş ez hêvî dikim êdî kurd serkeftîne pêşketinê xweş yanî çiqa dijmin ser wan dadê daha bi hêz li hember dijmin xebatê bilind dikin û em bêjin berxudan jiyane û serkeftin ji wera dixwazin. Gelek spas dikim mamoste here bin spas dikim. Kesekî din ê. Sade heye hevara mamoste. Kerem ke hevara sade. Cejna zimanê Kurdî li tevaya hevalan pîroz dikim. Na xalek wisa hate ziman pirsgirêka Em bêjin jenerasyona nû hatî ya li dîaspora rastiya kurdî ne ewqas ew e. A rast e. Li hinîk welatan ew derfetê ku zarok dikaribin zimanê dayikê bixwînin dibê ku nebe lê mesela Dema ku yek li Bakurê Kurdistanê dimîsin nastin ziman di wir de di xeterê de ye yanî. Li Bakurê Kurdistanê ziman di xeterê de ye. Li hinek herêman êdî rêjeya axaftinê ya bi Kurdî da ketiye pênc prosenta çar prosenta sedî pênc kes bi Kurdî diaxive. Yanî ziman di welat de di xeterê de ye ne tenê li diaspora. Li diaspora dibê em bêjin neslê ku nû li vir çêbû li vir digihê ew di gelekî hêlan de min bêjin em ciwanê me yî Swêd bi dest wek pîvan bigirine di dest xwe Kurdiya wan gelek baş e. Yani Kurdî yekê baş birêve baş dixwênin diçin ew derfet belkî heye heftiyê saetek bi yan sed deqîqeyek ji bê dersa ziman dersa xwe dibîn zimanî xwe dixwênin lê li bakur yanî divê yekî bêhtir berê xwe bidê bakur zarokek li gundekî ji ê şirnexê dikarê bi min re biaxivê bi tirkî biaxivê kurdî nizanibê bifikirin zarokek li gundekî ji ê şirnexê ku dibê ku kalkê wê û kîrka wê yek gotin tirkî nizanibê yani heger em tenê di di ewa diaspora de dest bigirin ez bijim durdekê masîhê yani ê diaspora bi şiklekî ji ber ku ew çewsandin û zilm ew li ser menîne em bi awayekê rehet dikarin li zimanê xwedî derbikevin biaxivin pêş bixin li zarokî xwe fêr bikin li dibîstana fêr ders bidin ez wek mamostê dersa kurdî kar dikim sed û sê şagirtê min hene du şagirtê min ji Kurdê Bakur in. Tenê du şagirtê min Kurdê Bakur in. Tevayê dî Kurdê me em bêjin ji perçeyên dî ne. Kurdê me Kurdê Bakur gelek hêlan de em bêjin zarokê xwe dişênine dersa Tirkî. Wan fêrî Tirkî dikin. Yani hinekî di vê hêlê de yanî pêwîst e ku em ew bikin û weke ku min got serî de jî ya li ser israrim yanî li bakur ziman di xeteriyê de yê ne li diaspora tenê xebata me divê berê wê nan li kurdistanê bê hinekî ez vana dibêjim dubare silav rêz spas dikin malê ava Mamoste ez dixwazim hinek tişt bêjim. Songül ji Anatolya Nevinim ji Konyayê. Ez ji we hemû silav dikim. Cejna we zimanek Kurdî pîroz be li hemû Kurda pîroz be. Heva Sevîm tiştekî baş got. Bele rast e zimanê kurdî di bakurda tehlike de ye li ne tenê li bakur li başûr jî aslinde di talûkê de ye yani hinek dibêjin işte be devlet bûn be ziman bûne Bila nîv jî bibe dewleteke me li başûr heye. Wê roje min xeberek xwe nûçeyek xwe tabeleyê hemû başûrê Hewlêrê bi tirkî ne. Ev di navbera hevde de tirkita edin yanî êdî giran giran tirkita axivine. Rêze fîlmen tirki temaşe dikine. Yanî Kurd bi xet xwazine xi esmîle bikin. Tamam dagirker li ser me hene me esmîle dikine li em bi xay cî dixwazin xi esmîle bikin. Ez çawa bêjim ez ji Anatolya navînim zaren me hîn Kurdî diaxifin. Li gunda Kurdî diaxifin li bajara Kurdî diaxifin. Kurda me Anatolya navîn ten ba hev tenê bi kurdî taxifin. Tenê kurdî. Yani erê rast e yani peyven me e, tirkî ji hene ama e, e, olabildiğince em e, bi kurdî taxifin. Li hevalan me Bakurê Kurdistanê de hatin vira yani e, sürgün bûn, işte ji boy kar xebat hatin. E, di deh sala de zimanê xwe ji bîr kirine. Ji ber çi bîrkirine yanî nizanî hem ji bo zimanî xet berxe bidî hem bêjî bi tirkî dibêjin ana dîlde eğitim istiyoruz hem ji bi zara xwe re bi zimanî dagirker diaxivin. Yani her tişt di dest me de ye. Ev gotineke pir baş e. Her tişt di dest her malak dibistaneke. Min xwe li ser medyayê civakî hîne kurdî kir. Yanî hîne nivîsandin û xwendina kurdî kir. Ji xwe min tu zanî ke ez baxfim û fem bikim. Lê nivîsa min ne rast bû. Min nivîsa xwe jî li ser medyayê civakî rast kir. Sar xwendina pirtûkên kurdî rast kir demek min karikî ez bikim demekî her kurd dikarekî bike lê kurd nixwazine kurda zimane xeyî ortak dîl kirine tirkî oysa zimane kurdî ortak yan hevpar Kurdî ye yanî. Ti vê Kurdan Heqarî, Kurdan Konyayê, Tokatê, Van Kars hemû bi Kurdî baxifin hevdifan bikin. Lê em bi Kurdan deverin din digenî hevdi zimanê me dibe Tirki. Çima em xe neyşinî. Neyşinî ya hûn Kurdê Konyayê ne em wê fem nakin. Tenekî xwe zor ke zehmet bibe em xwe zor ke. Ez dixwazim malbateke me li vê dere heye merdimiyê ne em her roj li ba havin ev di navbara xwe yan navbara xwe de bi tirkiti axifin. Em kurdan Anatoliya navîn di navbara hev di de çin digenî hev bi kurdî diaxifin em ew hemû tirk in. Xizû çaxa Tirkiyê kirve. Wextek evden dikin ez ti pirsgirêke nabînim ez dixwazim ki ma Kurdî biaxivim. Ez fehm nakim ez ê sed û nûd fehm dikim sed û heftê fehm dikim. Ya zehmet bikişînin ji bo wî zimanî qe zehmet têkoşîn ne tene çek û rex rex in. Têkoşîn mejiyê însan mejiyê însan berxe bide. Yani em li ser zimanê xwe şîn dibinî ne tene bûyî Kurdî yani belkî em Ereb bibûnî belkî em Farsî bibûn Kurdî jî hemû zimanen vê dinyayê hemû zimanen gelan ji pêşeroja me re pêwîstiyeke mezin e Ez ji ser vê ji minakekê bidim yekitiye NTV ez baverim li Brezilya bû du kes tene li ser zimanekî mane ser zimanekî du kes tene mane ten ew du kesane wî zimanî tizane ew ji li hevdi xeydine Birleşmiş Milletler yani yekitiye NTV katiye navbarekî vana hirt kesana li hev bîbîne kî ma navberê hev di biaxivin wî zimanî bi benda nekin. E çil milyon Kurd li hev di xeyîdine ê vê hev di re bi zimanen dagirkeran xwe ya ji bajarek devletek lê dijinin kirina ortaktîl. Yani tane tikarekî erê sosyal medya ser dijîtalê dibistanek bibe pir baş bibe. wextek ez ji bo we jî bêjim demek we dest pê kir min çend hevela xwe akirin yani banga hevala kir min got mamoste hesîb karekî van dike hûn jî tevli bin wan rojana hûn jî dizanim mameste û qas pir kes tevli qursa we bû kî niha ez baverim û qas kes tine ye em zû sar dibinî zû xed tik şinînî ew jî rexneyeke kurda bibe her ma yani kovar nûçe li ser dijital medya pirtûgên kurdî zehf pirin di vekî em tenekî xezor kinî ser zimanê xe xefer bikinî zimane ma hevpar yan ortak kurdî ye înşallah em ê xwe li ser kurdî zarên xwe mezin bikin yan kurdî diparîzin bare zarê xwe bi kurdî mezin bikin Spas dikim. Em spas dikim. Maliya va Mamoste Songil. Hala veja. Spas dikim. Kesekî dinê Mamoste Hesen. Belê em jî destpêkê cejna hemû hevala pîroz dikin ya zimanê Kurdî. Hêvîdarîn sal bo sal roj bi roj dem bi dem her tişt pêş de biçe û Rojên tarî derbas kên. Ez jî dikarim hindekî nêrîna xwe li ser rewşa ziman xebatê ku em bikin bibîte sodek ji bo pêşeroja zarokê me. Nêrînê xwe wesa bêjim belkî hevala hindekî di aliyê dîrokî de behsa astengî û rojên berê li ser bi rêya çapemenê bi rêya kovara hawar ku heta îro geha ye ji niha pê de jî pêwîst e em berê her tiştê li vê kedê xwe yê derkevîn berfireh bikin û ne hewarekê hezar hewara çêkin ji ber ku rewş û dinya hatiye guhartin îro ke însanê dikare bi rêya vê teknolojiyê gelek tiştên baş gelek xandevan û bi her şêweyekê dikare bi aliyê ziman bi aliyê fikir bi aliyê dîrok dikare zankoyekî ava ke. Lê ya giring çi ye ya ku destpêkî destpêkirin e ji ber dibêjin bi kurdî dibêjin şol şêr e dema destpêkê dibe rîvî. Ev rastekî xwe ye lazim e em li gorî wê hindekî xemsar nebîn û dest pê bikin. Ev heye. Li ser ziman ez dikarim vê bêjim hindekî ez min li mexmor xandiye min dazda sêzde sala kirmancî xandiye û pênc sala jî îngilîzî û soranê min xandiye şeş heft sala jî min ders daye dersa edebiyatê min daye û dersê zorûka jî daye belke gelê ca me mamosta mîr hemcil ceme hewma de bûye konferansa xebatên me da me pir şirîkatî bi hevdûra kiriye Ez dikarim ji bo meselê zimanê Kurdî di asta xandevan nan de net asta rewşenbîran de ez dikarim bêjim pişt kovara hawar mexmûr yani pêngavê herê mezin şoreşa herê mezin pêşxistiye ji ber vê derê qasê 4-5 hezar xandevanê me bi kurdî hemû bi kurdî fikirîn bi kurdî axiftin bi kurdî her tişt bi kurdî bi zihniyet kurdî niha gelek kes hene bi kurdî diaxivin lê zihniyet jî ya esas zihniyetê însanan e heke zihniyet safî nebe ew çiqas kurdî bizane nezane jî ew net berjewendî netewa kurda ye Ji ber niha belkî gelek kes hene ji bi hemû hêza xwe ji dewletê re dixebitin Kurdî dizanin. Lê mirov gerekê wiha di tişta sedê sed esas bigire. Çima dibêjin bi Kurdî bihizire, bi Kurdî bifikire, bi Kurdî biaxive, ji bo her tişt e, li gor wê be. Ji ber însan heta bi Kurdî nehizire, ji kesek din re bihizire çixwaz Kurdî jî be bêwate ye. E, Mexmûr vê evrê de şansek xwe heye bi rastî jî niha e, belkî ji hemû Kurdistanê Me xandevanê mexmûr ne mamostayê me yê berê mamostayê me yê berê jî tenê kêrmancî dizane lê şansa me di du lehça de heye ev şansekê mezin ez bûyî me ji bo wê dema kesek mamostayek bi taybet edebiyatê de bixwaze agahî bigire bêguman gerek soranî bizane Ji ber milyonek kitabên soranî hene. Yek tişt dikarim bêjim, di edebiyata kurdî de eger kesek bixwaze fêr bibe gereke Dixtor Xeznedar bixwîne. Dixtor Xeznedar deryayek ya edebiyata kurdî ye. Ji bo wê kêma kurdî yê tey jî di vê derê de hene. Niha ji hemû tiştê zêdetir belkî niha fêmkirinek di aliyê axaftinê de çêdibîtin. Berê de belkî gundekî ji gundekî fêm nedikî lê niha Bi rêya teknolojiyê, bi rêya hatûçûyê di nasînê de bi taybet piştî tevgêr çêbû, gelek tiştên din çêbû, şoreş çêbûn, başor çêbû, rojava niha çêbû. Her çi qasî nexweşî û zehmetê hebin jî lê têkelbûnek heye. Soranek dixwazît kirmancî bizanîtin. Kirmancek dixwazît fêrê soranî bibît. Yanî ev mereqe pîçekê çêbû. Ew hewayê berê ku kesekî agahî ji xwe ne her kesek di xalê halê xwe re diheliya, baweriya min heye ew roj derbas bûn. Niha li Mexmûrê tiştek heye çar pênc hezar xwendevan hene bi hemû beşa Kurdî. Cografya, dîrok, bîrkarî, zanyarî heta gelê ji wana sê zimana dizanin îngilîzî jî fûl in û bi nêzîkî hezar kesên me jî unîversîte xilas kirine. Yanî Ev, ev heye lê derfetên hey rê nadin ku kes tiştekî bike. Ev heye. Aliyê din da em dixwarin bêjin mesela e, zimanzanekî Kurd di aliyê xezîneya peyvan da pêwîstî pê heye ku Devok yan jî Êzidî. Ji ber Êzidî bi rastî bi rastî bi taybetî li Kurdistanê başûr ewana di aliyê zimanê Kurdî de gelekî sada û zalan e beşê Kirmancî. Ji ber Êzidî piranî Kirmancî hene soranê min kes nedîtiye yanî belkî ez serê zêde ez li Hewlêrê wa deramam. Lê soranî hemû yanî Êzidî hemû bi Kirmancî bi rastî jî gelek gelek li pêş in. Stranên wan guhedar kirin, aliyê dîrokî de dînê wa Kurdî ye. Nê dînê me ye, dînê me Kurdî ye. Duayê wa Kurdî ne. Yekem tiştê ku her tişt bi Kurdî êzdiyatî ye. Ev aliyê peyva de gelek hesas e. Ji bo wê meselê me çi bû? Ez dixwazim vê derê vê tiştê bijim. Em niha hevdo fêr bikin. Em xandevana perwerde bikin. li ser esasekê ziman perwerdeyekê netewî lê ji qasî fêrkirinê zêdetir gerek em lêkolîne wê li ser ku xeletiya ji berra rast bikin vê bidene pêş kesekî ku xelet fêr bibe û kesekî ku Fêr nebe ferqa wan ji hevdu heye. Ji bo wê niha gelek hevalê me hene zimana de axivin, mereqê we heye, ewa wan heye. Lê ji ber ku hindek ciha em dibînin tiştên wisa bi rastî kesekî ders dayê bi kurdî nefekiriye, bi tirkî fikiriye ziha bûn tişekî ziha girtiye. Ji bo wê em weko giştî em dikarîn lêkolînê xwe bi taybet derbarê ziman de li ser va esasane baş bigirîne dest. Aliyê din de belke di şoreşa ziman de Sovyet gelekê giring e. Kurdê me yê Sovyet em niha bijin diaspora de rast e niha em temaşe dikin belke ailekê de şerê çekdarî kêm bûye lê em dibînin bi rastî mereqekî gelekê mezin ê zimanê Kurdî heye.

bînim ziman û min serê xwe jî pir êşandiye rastî jî min pir li ser ziman xebitiye min serê xwe êşandiye belkî hene tişt hene xeletî me hemî hene lê qasî ku ji min hate me xwe jê safî kiriye şukir Spas dikim. Yek defa mamosta tu se tiştî bêj me xelas kim. Kerevke. Neyse ez ev dikem tele ez karim vê bêjim yani eva ku giştî min xwast ji xelatiya zêdetir em yani ev çê zêde em ji xelatiya bisekinîn aliyê ziman da aliyê kitaban da û aliyê bi taybet edebiyatê da ji ber ku niha min gotinek li ser li ser evê jî dît min ez naxwazim bêjim Lê em dikarin bikeyne nakokî. Meselen ha hende peyv li bakor têne gotin li başûr ev pey xelet in ez dizanim yanî min ser ew kîce alemê li ser de dixtorat girtiye yanî bi taybet aliyê edebiyatê de ez dixwazim wa tişta demê pêş de eger pêwîst bike bi we re par vekin belkî gelek hevalê me kîtabê xwe jî bi wî navê nav kirine lê peyvekî belkî emrê wî heftê sal e. Ez Tamam. xwazim em biçine kotî wê û silav û rêj bo hema hevala hêvîdarên ku bibîne bersiva pêşerojê. Gelek spas dikim malê ava. Ee, Mamoste Sevgül ji Amedê ee, dengê te vekim. Amerek. Xêratî ser çavar. Ferêda bê mamoste. Saeta hemû hevelan xweş be, gelekî tiştê girîng anîn zimên, rastî jî hemû tiştekî gelekî xweş û rastîn bû. Lê ez dixwazim li ser vê gotinê hemî hevalan bi gotina Nûretîn Zaza du rîstê wî bixwînin. Gelekî tiştê girîng e ji boy me. Nûretîn Zaza dibêje Gelê Kurdan. Eger hûn naxwazin ji hev tar û mar û winda bibin, berê her tiştî bi zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin. Eger dixwazin xwe bidin nasîn û hezkirin, Hevaletî û dostaniya miletê din re pêş ve herin û bi rûmet û serbilind bijîn. Dîsa zimanê xwe bixwînin û bidin xwendin. Rastî jî ser vê gotina hemî hevalan ev gotinekî gelekî ciyê xwe bû. Min xwest ez wîya bi we re parve bikim. Taheta hemû hevalan xweş bû. Ez dema yekê negirim. Ez jî vê roja girîng û roja pîroz li hemî zimanhezan pîroz dikim. Gelek spas dikin Maliye Ava. Pere bin. Spas dikin. Mamosta Hesê. Kerem ke hevalê Refîq piştî wî hevalê Weysî. Belê. Ji hemû hevala ra gelek silav dikim û rêzê xwe pêşkêş dikim û bi rojeke awa pîroz de ez hêvîdar im kurdî ku beşekî herî herî muhîm ê kurdayetî ye hefte heyv û salê me bixemilîne. Hevala behs kirin gelek em bêjin perspektîf dan ji bo çi kurdî lawaz e di nava kurda de û bi giştî yanî hem diaspora de hem jî di welat de. Sedemî ez bawer dikim yan nizanim me Însan ji xwe zehmet dibînin ya alî mecî de mervatiyê dagirkirin haya merv jê tune ye û ewa ne di navera di nava însanê rêzê da di nava însanê me rewşenbîr da jî siyasetmedar da jî mesa nava rêxistinê da jî HDP'ê de û rêxistinê dinya da însanê me amadenin her tiştê xwe bidin ji bo welat û welat ku em dibêjin Kurdistan Kurdistan bê ziman nabe. Lê tu mizetkî di têkiliyê xwe de di malê xwe de bi zarokê xwe re bi tirkî ewk dikin diaxivin. Ewa çend sal berê bûn rewşenbîrekî em bijî nivîskar kî hat li va berî Göteborg ya li Göteborg dijî. Semîner da duayê min hat bû mêvanê min êvarê telefonê mala xwe kir bi telefonê de bi kurê xwe re bi tirkî xeber da. Bi rastiya menekî şaş bûn. Yanî ew kes ew şexis em bêjin Kurdî bela dike lê di mala xwe de mizetî ew lawazî ew zeîfî heye. Ewa weke bên dîlema ya jî em bêjin nakokîkî bi rastî di hem di serî meriv de ye meriv kare bêje Her çendî merd behsa ew kî jî bike kurdayetî kurdî dûrê kurdayetiyê ne. Ji tiştê ku ez karim bêjim ya jî dixwazim bêjim divê em di tê bixwînin bi kurdî heta mimkun be bela bikin û di têkiliyê xwe de kesê ku em zanibin bi kurdî zanin bi israr zimanekî din ê bikar neynin bi kurdî biaxivin pê re. Ene ki hevalene divê na ji bo xatirê wî hevalê anê ew hevalekî nê kurdafonî hebû behs kirine ki berê divê ez ji bo xatirê wî bi tirkî de axivim. Na ji bo axir xatirê wî bi tirkî neaxive ya jî hinekî însanê me hene rehavet ya rehatî li ser wan heye divê ez bi tirkî zêtir xwe baş bînim bi ziman. Tu bi min re kurdî biaxife bira ez dixwazim tu bi kurdî ew bikî ez te gave fam nekim ew problemê min e. kêşa min e weke dibêjin ya bi soranî. Îja bi vî awayê divê merdenekî bi înat û bi israr di kurdî de israr bike di têkiliyê xwe de. Kesê ku bi kurdî zan û kurd in divê em têkiliyê xwe bi kurdî bimeşîn van re. Dîsa spas û silav û rêz bo we hemîyan. Mala we ava, spas dikin. Hevalê Weysî, hevalê Lehong çima deng ji te dernakeve? Dengê te em soranî bibîsin. Hevalê Lehong bira xwe amade kir. Piştî hevalê Weysî bira hevalê Lehong diştê peyvaj me bêje. Şev baş e car de hevalno û roja zimanê kurdî li we teva pîroz be. Min jî dixwast çend xala bînim ser ziman berê hem tiştî pêwîstî ez bawerim heye ku em zimanê kurdî bi xwe û bi derdora xwe û bi cîranê xwe û zarokên xwe şêrîn bikin yanî ku wan şêrîn be yanî gelek malbat bi kurdî zanin karkê wan bi tirkî ya bi zimanê qed nizan lê zarokê zarokê zarokê wan bi tirkî mezin dibin ew ne yanî dê bavê wan bi rastî jî bi kurdî zanin lê mixabim kurdî wan naxim tirkî daxim min ji ber ku dijmin bi rastî kar dike siyaseta xwe yî dagirkeriyê de ku zimanê Tirkî wan şêrînkirin bide. Ew jî kêmasiya me heye ku em jî bi xwe bi ser nasekin şêrînkirin nadin ji zarokê xwe derdora derdora xwe re. Lê a muhîm e dixwazim bînim ser ziman yanî zimanê Kurdî jî wek siyaseta Kurdî belawela ye. Yanî ez barma ew jî bandorik heye ji ber ku ziman wexta ku ne standard be yanî zimanek ku heme beşê ya em bêjin gelek lehçê Kurdî hene lê gelek dewlemend lê lehça ku wisa em heme hevdû fêm bikin ya alfabak me ku wisa e, tîpê me ku em heme ser bi hevdû bidin bisînin ew tine ew kêmasî heye mesela oxtam derdora li dîroka civata bina binerimiye ji bo ku mesela li Almanya taybetî her neh sed û destpêka neh sedî belewela bûn dema kovara Weimara de heme eşîr bûn hev nekin heya bi zimanê xwe kirin yek mahna ziman xwe gihîştin yani yekitiya xwe çêkirin car de li Brîtanya car de wisa yani ziman vana yekitiya xwe çêkin yani ziman ne tenê masema ku mere pê bidû bisînî hevdû fêm bikilê ew siyasî jî gelekî rol girîng dilîze. Di wê hêlê de fêvîdar im ku em xurt li ser wê bisekin ku em yanî zimanek me yî standard hebe ku ew zimanê standard heme mirov heme kurd bi şekilekî hevdû tê bikişîne hevdû bidin û karin bidin û bistînin. Ez bar ew gelek girîng e. Car dem behsa her tim hergav em behsa kongra netewî dikin lê gelek pîroz e û ew dor di kemasî çêdibe. Lê ez bawerim ku ziman de ew yekîtî çêbibe ew yani bandora xwe li tevî pirçeyê Kurdistanê û siyaset û partiyê Kurd jî vê bike ez bawerim ew rolekî yani yoxta ew ziman de ew yekîtî çê bibe zimanê xwe zimanek standart em karibin bixuliqînin wê dûr de ew yekîtiya siyasî jî vê çê bibe û a xala dawiya dixwazim bêjim bînim ser ziman mesultiya hêzê loqal yani li Kurdistana bakur bi car de li diaspora bi kû derê em karibin li Kurdistana li rojava mecal hene îro rol wê derê yani perwerde bi zimanê Kurdî û gelek pêşketî li Kurdistana başûr çi qese ku hebe jî yanî ew gelek bi salan rastî azadî li wir heyî lê ew kêmasî heyî ku zêde pêş neketin yan tişê ku heyî li ser sekin lê de pêş nexistin û derdora xwe jî bela nekirin lê li Kurdistana bakur taybetî li wê derê yani yani ew rastî mecal hebû ew hêzên loqal ê sivîl ê civatî civakî karî bûn rol girîng bi lîstana ku ku zimanê kurdî pêş civatê kirina lê dûr de ew kêmasî hebû ez hêvîdar ew mesûltî çê bike ku dûr de ew rola xwe bilîzin û zimanê kurdî bi derdora xwe şêrîn bikin yanî ji bo wê gelek muhîm e ez dixwazim van xala bînim ser ziman zor spas

Ewe ke weşangeriyê dide pêşa me. Yanî îro esasê xwe de rojeke weşangeriyê ye. Roja hawarê ye. Ji bo yekê jî yanî zimanê kurd beriya hawarê jî hebû, beriya rewşanê jî hebû, beriya hemû rojname û kovarên heyî jî hebûn. Bes îro pirsgirêka em dijîn dîsa ziman e lê ya ku em niha ser diaxivin jî ewa hawarî ya min gor fikra min lazim e ser weşangeriyê be. Boçî ser weşangeriyê be? Weşangeriya ku bi hawarê bi Rojnama Kurdistanê û yên din hate destpêkirin esasê xwe da platformeke rewşenbirên Kurd, zanistên Kurd, siyasetmedarên Kurd platforma wan bû yanî bi ser wê hewaran xwe hewara siyaseta xwe hewara şûr û tifingên xwe şandin bo miletê xwe bo miletê kurd bo her çar parça îro em dibînin di weşangeriyê de rojnamevaniyê de kovargeriyê de em bêjin bi tu awayî ew yekgirtiya wê demê tune Boçi tene îro tu dikarî bi pirtûkekî roman be, çîrok be an jî qunciknivîsekî be tu dikarî bi nivîsekî zanibî ku ew însan belê kurd e, kurdî daxive lê e, gerêdayê kî ji fikrê, gerêdayê kî ji partî rêxisteniya û pişta xwe de kî ji hêzê. Mirov dikare evî bibîne. Eva ji bo rewşenberî, rewşenbirî, ji bo nivîskarî û ji bo hunermendiya Kurd xetereyeke herî mezin e. Yanî dixwazim çi bêjim îro yan mînaka dixwazim ez sîv mînaka bidim lê ser platformê wah mir û naxwazin navê ew bide ama mesela ciyekî yanî wekî bo pêşiya me veke ez bêjim dixwazim bêjim eweke mezin berxwendaniyeke mezin li Rojava taybetî jî Kobanî hat dayîn. Li ser Kobanî gele pirtûk hatine nivîsar. Lê pirtûka herî hate xwendin, pirtûka herî ku zêde hate firotan, em wisa bêjin, ya ku herî milet meraq kir bû ew ser Kobanî hatiye nivîsar hinde însanê me li hember wan wahşa berxwe dan û ev destana dan nivîsar ka çi daye nivîsar me wek ew pirtûka belkî we hemû şika jî xandibe wê pirtûkê qala Kobaniya ku berxwe dabû qala Kobaniya rastî rastî nekiribû yanî îro ev platformê bo netewekî bo zimanekî pirsgirêka herî mezin yên ku serî dikişin dikişin aliyê zimanê kurdî ve jî aliyê weşangeriyê ve jî aliyê nivîskariyê ve jî tu lê dinêrî yê ku serî dikişînin her yekî yan pişta xwe dane hêzekî an ji pera an ji taybetî ji gelekî ji gel dijmin in di nava vê ewê de cîh girtine Hingî ku cih digirin jî evî kûrtir dikin. Însanên ku bala xwe dine edebiyatê, însanê bala xwe dine ser zanînê, nivîsê, kovargeriyê, rojnamegeriyê li gor van, li gor van ekula pêşde diçe. Îro mînak ez dibêjim ez pirtûka dinivîsim, ez lê dinêrim, ez dixwazim ez ê ser kîj weşanê bime weşandin. Li gor weşanê wekî ku îdeolojî yani her weşanek her weşanxanek hor xwe ideolojik afirandê ne ku em bêjî krîterên xwe edebî wêjeyî ehlaqî an jî yê nivîskî daneyne ne ev krîter ev pîvan nînin pîvanên siyasî pîvanên hişmendî û tu kî ji alî Îro ya rastî jî ev na ser sosyal medyayê an jî wekî dinê an jî destên hêzên dewletê mirov dibîne ku ça piştgiriyekî jî dibînin. Ji bo yekê jî roja panzdeh gulanê li gor min roja çend em wekî roja zimanê Kurdî pîroz dikin jî teesasê xwe da rojeke weşangeriyê ye, rojeke bîr û bawerî û rewşenbîrên Kurd platformeke wan e hawar platform yê ku hawarî de nivîsine hemû pêşengê kurd bûn hemû yê ku şer kirbûn yê ku ber xwe dabûn yê ku destê dijmin revî bûn xwe giyandibûne Sûriyê wê derê ev kovara derxist û armanca wan çi bû armanca wan wê derê ziman pêş bixin nebû belê ziman bû li ser ziman bi wê kovarê xwe bigîne miletê xwe heşmendiya xwe rêxistiniya xwe û azadiya xwe pêş bixin vê yekê dest pê bixe. Yani îro mirov nikare bo zimanê Kurdî mesela heye dinyayê de îro zimanekî Îngilîzî, zimanekî Fransizî û zimanekî em bijin din bi ewê xilas nabe. Yani têkiliya xwe hemwaletiyê xwe êdî nemaye. Lê ya Kurda mixabin Em min Kurd in. Me Kurdî xeber da em ê azad bin. Kurdiya me welatê me yek e. Em nikarin bêjin de kêfa welat, em nikarin bêjin de kêfa dozê, em nikarin bêjin de kêfa berxwedaniyê. Bes ez ê tenê Kurdî xeber dim, Kurdî binivîsim û Kurdî biweşînim û nizam çawa bikim. Belê rast lê lazim e mirov vana ev yek ku civakî dînamîkê ku civakê dixe yek mirov hemû şka bi hev re bifikire yek ku van dînamîka ji wan yek nivîsara kurdî ye yek perwerda kurdî ye yek hunera kurdî ye yek opera wî ye yek stranbêjiya wî ye yek dengbêjiya wî ye yek tiyatro û sînema wî ye yani em hemû dînamîkê wî ne siyaseta wî ye ji bo yekê jî ez dixwazim wekî pêşniyarek an naha bi serê xwe eweke min nîne bes wekî platformeke nivîskar zanyar rewşenbir rojnamevan yekun kovara derdixin quncik nivîs bi awayekî tedê em dibêjin kongre netewî kongre netewî bi her hêlê ve lazim e ji bo mamosteyê me ku ders didin re jî lazim e ji bo ku yê kovaran derdixin re jî lazim e. Ji bo yê ku em bêjin pirtûkan dinivîsin, nivîskar, helbestvan, wêjevan, hunermend, stranbêjan re jî lazim e. Bo van re jî me ra kongreyeke netewî pêwîst e. Ku her kes xizmeta welat bike. Çimkî îro welat û miletê me nebe xêranivîsê me jî nîne yê ku me bixwînin yê ku me pêş de biherin yê ku me bigîne nifşên nû ev yeka ye ji bo yekê ez jî zêya naxwazim dirêj bikim hema kurd û kurmancî mixwast ez çend van gotina bêjim car din spasî xwe li we hemûya dikim spas dikim Gelek spas dikin. Du kes mafê axaftinê xwestiye divê me mê bidin wan jî û em dawiya dawîn em ê xelas kin. Hemdiya Hemdiya bira û piştî wî hevalê Emîn Axsû Hamdiya dengê min tê? Kerem ki dengê te vebû. Şev baş mamoste şev hemûşka ra. Spas dikim xêratin. Di gelek sab bê. E, mamoste min jî xwast ez di sê tişta bêjim. E, Kerem. Deryan ha zaten ez te talebê te ma ji ber ziman min astayeke min tişta dîtibû. Ê serçe E, Erê. Yanî ez karim halê bêjim mesela ev xebatê ku hûn dikin yê ku wek hewe dikin zêdetir bibê ez bawerim ser ziman jî tiştî dî baştir bin. Çunke mesela ser xwe bêjim min bîst sala ne ser zimanê xwe mekteb xwand yanî mala min de jî ez qet zimanê dî naştexlim xeynî ji zimanê dayikê lê belê wilê jî nivîsê de ez gelek ne baş bû lê bêjim yanî axaftinê de em baş in çike mala xwe de diştexilin lê belê xeynî ji malê de hinga mo zimankî ne axivê mo neştexilê rastî jî mo piçkî lal dibê kor dibê heçkû ziman da ez karim halê bêjim mo zimanê xwe yê kurdî xeynî mişk û malbata xwe mo zêdetir dernêdî biştexilê ser biaxivê yanî halê ev dijme min pêş dirêxin belavtir kin nêv miletê xwe de ji vê yekê min şeware jî gotibû ji xwe yanî ser youtubê ser sosyal medya an jî wextekî niha yanî bîst û yek hezar yanî vê salî de ne em ev qe ku ser teknolojiyê pêşketî ser YouTubeê ser internetê yanî mo ser va zêde bixebitê ez bawerim î gelê gelek baştir bê vê ewkê de zaten dersê tê ser YouTubeê û yê ku te ji me re kirî gelek gelek gelek muhîm in yanî yê ku vê grûbê de ez bawerim hemû gelek gelek ji min pêşkek pêşketîtir in ser ziman her kes ku cihê xwe an tişta ku karibê wek hewe ders bin tiştnê dî bin bikin ez bawer yê gelek gelek baştir bê yani sal salek dî vî wextî em ê gelek gelek spehîtir em karibin biştexilin min jî xwest ez va bêjim gelek spas dikim hevara hemdiye spas maliya bimîne xweş spas maliya ba Piştî Emîn way vekir. Emîn ji koma Mêrsînê ya xwendinê ye. Me way hevdû dî ser çavar. Misa dengê te ez ê vekim. Çima venab? Dengê te berna be. Ez pêrê dikimê. Ji kerema xwe tu dengê xwe veke. Tamam vebû. Dengê te vebû. Ee, Dengê te vebû ama dengê te nayê. Emîn dengê te nayê. Nayê tu kesî ne var? Yani ne nayê min tenê. Na. Deng, deng nayê. Deng, dengî qet nayê. Hevalê min. Derkeve dîsa nuh di têkevê. Nuh di têkevê wê gava tu dikevê li jêr dibê kî bira deng û vîdeo her neri wê dişte dipirse. Hevalê lehong lehong bira wî soranî daxfi bi hewremanî daxfi bi goranî daxfi. Hevalê lehong. Rêzû silav ha mamosta. Dengê me heye? Erê dengê te gelek baş. Zelal. Rêzû silav û hemû hevalan rojî pir pê keyf xweş bû hatin me vîdyoyê bi rastî ez ê rojê zimanê kurdî li hemû hevalan li hemû kurdê her çar parçeyê li hemû kurdê taravgêj ez ê pêroz dikim bi rastî rojekî pêroz e bo êmey kurd.

li ser wî zimanê Horamî fêr bûm. Ziman dizanin heval bi rastî ez ziman çima neteweyê bi sen boyê me net kurt bi rastî wekû net nasnamê neteweyî ye. Yanî be zimanî xwe me hazî binasî. Eger zarokê ki nikarê îsta zimanî xwe bizane we sûcî da diyababî wî ye. Ez qed li Kurdistan nejiyam rastî li Êran bûm hatime te Swîdê. Hani me li Kurdî baş ki fêr bû Kirmancî najin pir dizanin bes fam dekem rastî ew hevalê dizanin bes min li Swîd fêr bûm. Şorişê ki Media TV salî 96 çê kir li hemû zimanî bo hemû Kurdê rastiyê ke misin hevalê ême ki bizanin ew Media TV çi şorişê kir li ber astê misin zimanê Kurdî li misin îsa min dêjin li Rojhelatê li Êranê te bizanin bi rastî ew şoreşê ke Media TV li ser zimanê Kurdî çêkir hîç kanalekî tir hîç têkî tir nekir çunke ji dengî wî rengî wî hate pêş heval kesan bûn dizane zanîn dizanîn kirmancî çi ye bo ew ê me bikarîn bizanîn neteweyê xwe binasînîn zimanê xwe dibê bizanîn rexneyekî min hevalan hene rastî yan zanî hevalê ême heye vî derê heval rast hiç zarokek dikarek hewkat şeş ta heft ziman bi yek fêr bibêt. Yani her insan zarok me dê jî dikarê şeş hewt ziman fêr bibêt. Min taze hatu min destî vîdî malbatî ha cîna pê min xelkî qersê ye. Mesela hava cînarêkî wiyan hevalekî wiyan bû wet haw jînî jînî birey min Sûriye yani wan helbî Sûriye hatibû li Sûriye Ereb bû. Got ben hatê te Swîd sêzdeh sal e bûkî malê me ye, yek kelîme kurdî nizanî, bes be şeş mang esefî xelas kir. Yanî ew çunge îrade dixwest, hatiye swîdî fêr bûye, dixwaze swîdî fêr bibe, be şeş mang swîdî ew esefî me dêjim najim swîdî kamil pê de bê. Belam na çima ge naxazêt, yanî eger hevalê me bixazin zimanê kurdî li rastî bixazin ew pir muhîm e bo dahatûyê me, bo neteweyê me, bo şoreşê me, bo gelê me ki bikarîn zarokî xwe bi kurdî bikarin biaxivin. yani ewa pir pir mihîm em hîvî dixwazim hemû hevalên ki vî derê ye ew şoreşê ser çê bi zimanê kurdî mamostayê me ser vî derê hene koronayê eger çî wekû bilên xirabîkî wî hebû bes em ha başîkî wî bû bû hemû hevalan li ser onlaynê çê kirdin li ser zimanî bikarin li ser zimanê îş bikin li ser zimanê axiftin bikin li ser zimanê çêk

paşê deçêt. Îvî dixwazim dubare destxweşî li hemû hewalan dikim û li hewa mamostaj destxweşî dikim û hîvî dixwazim ême salekî din wekû ew hevalê me de pêşî me got salekî din bikarên bi kurdiyekî baştir bêne pêşê cem yek kom bibîn zarokî xwe mihîmtir e bi rastî mihîm e eger ji hemû li pêş de got eger ke zarokê me nekarê kurdî xeber bidawe sûcî me ye ew hiç tîkî niye û bihaneyekî nîne ew rexnedanê wê xwe bikin Gelê spas mamosta dubare rojî zimanê kurdî me pîroz dekem bi hemû hevalan û hêvî dixwazim her serkeftin serkeftin di hemû hevalin. Maliyaba. Hevalê Emîn. Ka dengê te vebû hele kerem ki baxfe. Na. Na. Ête çû. Wextê te çû. Hevalê maç bira û kerem ki. Maç nak mamoste mek li ser navê bilgisayarê li ser navê kompûterê bare mek ew ketî maç tê xelet fehm kirin. Serî da rastî nebê. Te nas nekir, kerem ki. Navê min Yetiş, ez ji Bakurê Kurdistanê me li Fransa dijîm û em hevdû li ser Twitterê de jî ew dikin. Bi rastî serî da cejna we hemû ame pîroz be û tiştekî ev mesela koronayî derfetekî pir xweş da ku em li ser onlaynê hatin ber hevdû û wilo grûbekî were xweş çêbû li ser ziman jî gelek aktîvîte çêbû û ji keda we re jî gelek spas ez naxwazim pir firehî ew bikim gelekî hevala derheqê gelekî mesela da zaten xeberdan feqet tişta ku ez xwazim bêjim yek asîmîlasyon tiştekî herî zor e yanî li pirahî li ser her çar parçeyê Kurdistanê em nedibin bangeha dijminekî da em dibin bangeha çar dijmina da çar çar destên giran li ser pişta me bûn heta îro roj ku me çanda xwe hunera xwe kultura xwe pêşda xist ev jî ne net tiştekî vala ye lê feqet terê dike terê nake jî ger em hîna ber xwe bidin temenê gelekî kesên di vê derê de ji min pir pir mestir in ew xwe pir jî na lê feqet ez îro ez îro nava heftekî de wa zarekî min ê çî bibim bav eger ku ez ez ziman xwe ravî wê zara xwe nekim wê tu kes zimana min kultura min çanda min hebûna min û ji ku hatina min ji ku çûyîna min ra vê wî zarokê bike û vê çand û kulturê hunerê berdewam bike. Zaningeha yekemîn li mala min da wê dest bike, dest pê bike. Ya duyemîn piçekî bêderfetiyê me tabî pirin min çendekî ew li ser Twitterê dîsa keçikekî piçûk ji rojavayê dît mîkrofona roj TV hildabû destê xwe û me na bilbilekî em bêjin wer xweş diaxifî û qise dikir û gelekî kesên bakur jî parve kiribûn gotibûn yanî zarokekî rojava zimanê xwe çiqas xweş xeber dide falan û wilo hat bîra min yanî Rojava yani roj şoreşa Rojava 2011 da dest pê kir ev em 2020 da ne nava heşt em bêjin neh sala da yani ancak em bêjin me sê çar sal li wê derê pişta xwe rast kiriye ku zarok pêda pêda ji şer xilas bûne û talîm dibînin û zarokê me hatine çi astê çiqas xweş zimanê xwe qise dikin zimanê me qise dikin ev ne tiştekî hindike bi rastî mirov pê serfiraz dibe li ser vî meselê tişta kêmasiya me organizasyon û bê dewletbûna me bê bê sîstembûna me li ser pişta me barekî giran e belê belkî em bêjin dewlet tiştekî pîs e dewlet xirab e dewlet zilm e zor e gelek tişt em bêjin lê feqet derfetên ku dewletbûn dide mirov jî evan sazgehên ku dewlet ew dide îmkanên ku dewlet dide mirov mirov pê dikare çand û huner û kultura xwe nede undakirin bi dinyayê bide naskirin di nava cîhanê de ji xwe re Ew kekî nasnamayekî bigirê li ser kim pirtûka xwe li ser erdê xwe li ser warê xwe. Yanî ew nebe piçekî zêdeyî zehmet e. Ez naxwazim zêde bigirê me jî gelekî sipas. Ez spas dikim malê ava. Malê ava. Em çawa bikin ez dibêm ger kesekî nê tiştekî zêde bêje tu nebi dubare bêje tu nebi ez dibêm bes e em ê bigirin mamoste kawran ez agahiyakê bidim paşê em mafê axaftinê bidim te û em ê biqedînin roja bîst û yekê mehê Saet neh û nîva de dîsa li ser vê lînka min şandiyê. Li heman lînk, ez ê lînkê neguherînim, pirtûka Cîhan Roj ya romana wî ya Mala Baz ew ê ji tevlî şêwirê bivi û koma Cizîrê ya Mêrsînê ya Amedê ya Stokholmê û ji gelek cû reyê din ê şêwirê bivin. Pirtûk min şandî ser komê ê bixwazin ez dikarin dîsa ji wan re pedefa pirtûkê jî bişînim. Em ê ji bo tevlîbûna we hemûyan em spas dikin. Ez ê mamoste Kamuran ger tiştekî bêje ya jî em ê bernama xwe dawî bikin. Spas dikim. Spas mamoste gotineke ku ez ê bêjim hevala hemû ji xwe gotin tiştekî zêdetir bila nebe tekrar